Thobela, ke a le dumediša, ke a le tamiša go se moya ka Doctor Makgabo. Le kgone ke rata gore bolele ka tsela ye le gore o ka attracta tšhelete ka raphelo ba gago. Ene method re tlo šomišang today ke method wa o le gore re tla ba re šomiša e wallet. A na o ka dira gore tšhelete e tle jwang ka raphelo ba gago o šomiša wallet, okay. Ke rata go le botša pele gore wallet o e šomišang o make sure ke wallet e sala gabotse, ga se senyege, ga se kgege di zip di sa bereka gabotse wallet e le gore e hlagetše e kgegile e di zip di senyegile wallet so e tla dira gore tšhelete e phatlalale, e tla dira gore tšhelete e phatlalale. So go nyaka gore tšhelete e tle gare ga bophelo ba gago tšea wallet ya gago e le gore e senyegile o e tšee o e fihle o se ka e fa motho o mongwe ka gore o mo fa di bad luck wa e tšea wa e fiša wa ithekela wallet e ntshwa and-e. gantši o se tšo reka wallet nako e ngwe re na le go ka baka la go hloka tšhelete go tšo reka e le ya go cheaper it's fine but gantši tša go cheaper di na le go senyega ka pela. Le ya bona wallet e ke na le five years ke e šomiša la ntše ke sa e šomiša and-e ke choose-tše e black because ke a tseba gore ka black colour ka yona wallet e ke ke attractor tšhelete ka gare ga bophelo ba ka ebile yona the black colour e dirang e purify-a tšhelete ela. Go ka kgwa gore tšhelete ya gona e tla go nna e na le moleko, motho o mpha tšhelete gore e berekile ke lokela ka mo ke. And then the colour of black e dirang e cleanser tšhelete ela ya e purify-a. Akere black e holder di energy tše tša go se be gabotse ya di tloša godimo ga ntho ela, godimo ga mmele wa gago ge e le gore o apere kobo e black ge e le gore ke godimo ga tšhelete e di tloša godimo ga tšhelete ela. akere okay ene o ka šomiša di-colour tše dingwe gape go na le video e sa le ka e dira last year a ke sa gopola gore ke e dirile ka sepedi ne ya di-colour tše dintši di-colour tša di-wallet tše e le gore o ka di šomiša go attractor tšhelete e brown le yone ya bereka le green yone ya bereka le tla di check okay. Okay mo pele mo pele ga ka ke na le money oil ya ka še yone ke e bjetša kgole sorry ne e sa bonagale ke na le money oil ya ka še and then ka mo ke na le mixture ka ra mixture okay ke tsena le tla kgona go bona na ka mara mixture okay ke rice ke tšhetše dithorwana tša rice ka tšhela le letswai o ka nna šomiša letswai la kgrofo ka nna ke šomišitše le le fine ka tšhela le di money herbs tša ka okay and then mo ke na le plastic gantši ke šomiša plastic tše dinnyane but today tše dinnyane di fedile so ke tlo šomiša e kgolonyana and then mo ke na le tšhelete ya pampiri the bigger the best go e na le ntšhi o ka ba le two hundred ranta šomiša yona mara o tsebe gore tšhelete ke tšhelete e le gore le o ka tlhoka eng ga o tlo e šomiša until ebile o fetša o kgotsofetše o ntšha tšhelete ya go ka ra wallet ya gago mohlomongwe o dira ye ntsho gape ka leso akere. So ntho e re nyaka go e dira today manifestation e le gore ke rata gore o dire for six months goba for the whole year go ka gore o dirile for six months wa bona o ka re ga o bereke e re ke kgopela gore o thome gape. and then o šomiše tšhelete e dintshwa everything e ntshwa mara o ka bona o berekela o ka no o lesa ngwaga o ba fela gantši ne ke ya o lesa for the whole year and then ye ke money oil ya ka ye ke nang le yona i mean not money oil i mean sorry bagaešo ke ancestor money ke tšhelete tša di-ancestors tše ke nago le tšona and then mo ke na le wallet and then mo ke na le incense ya ka ya tšhelete mola ke na le the green candle go ra gore tshwanetse o be le this one o be le yona o tlo cleanser wallet ya gago ka yona o tlo cleanser tšhelete tša gago ka yona and then ke na le the green candle. Green candle ke kerese se e le gore e go rapela o rapelela like tšhelete o rapelela mebereko di-business tša gago abundance dilo tše dibotse ka gare ga bophelo o tlo šomiša the green candle.

okay ka buša gape ka ba le fifty cent akere e bronze nyana ra gopola gore um ka nako tša bona um nthoke bo koko le bo rakgolo ka nako tšela tša bona bo rakgolo khukhukhu khukhukhu khukhukhu ba ba šomiša tšona tšhelete tše tše di so tše tše di brown tše ke di half cent jwalo le jwalo a okay. jale ke a thoma ntwa mathomo ke dirago before ke thoma ka kore ke connecta everything ya dula mo key ya re mola e dutse mo pele ga ka pele ke thoma ka metlha ke tlo thoma ka thapelo ke a rapela ke kgopela modimo ke kgopela mangwele ya ka gore ntho ke yang go itira mo ga ke senye ga ke dire sebe ke a manifesta ke manifesta lo tse dibotse ka ra bophelo baka Tšhelete e ke e manifest-ang ke tšhelete e le gore ke tlo kgotša e le gore ke kgona go patela dikoloto, ke kgona go rekela bana dijo, ke kgona go iša bana dikolong jwalo le jwalo. Ge e le gore go na le ntho e ke nyaka go e dirang ka mo gae le yona nka e manifest-a tšhelete ya gona ka tswalo okay mafelelong a ngwaga o ke nyaka gore ge ngwaga o fela gobane ke rekile mpete ka kamoreng e so le so, ke rekile le pentenyana re pente ka mola kitchen ka mola. So dilo tše di so ke dilo tše e le gore o tlo di ngwala fase bukeng ya gago ke one year resolution gore ngwaga o ke nyaka go fitlhelela di one two three and then ebile o tlo di manifester wa manifester tšhelete ya gore o kgone go ba le um tšhelete e tle ka bophelo ba gago o kgone go reka dilo tšeoe. Okay so ke thoma ka thapelo ka bolela le Modimo ka fetša ka bolela le mangwele a ka semoya mangwele a ka seporofeto ka fetša then ka bolela le badimo ba ka le bona ka ba bitša.

ene ntho o e dirile ga o e dire wa fetša wa re mola o fetše o e dira o phutha matsogo wa re tšhelete e tla tla tšhelete e ka se tla ka magic tšhelete e ra goreng emelela o šome emelela o rekiše tše o di rekišang o tla bona ba tla bula mabati di customers di tla tla go wena business ya gago e tla gola ke ntho e ba tla e dirang ene ba ka o fa e le gore a se o tlo e ba le any business mohlomong o ile a se o tlo šoma a kere o rapela le mošomo ka mokgona akere then o ka kry-a mošomo o e le gore o tlo go fa tšhelete e wena o e nyakago and then ebile akere maybe ga o šome ene ebile wena ga o rate go šoma motho wa go rata dikgwebo akere and ebile ga o na le tšhelete ya go thoma kgwebo and then ebile ga o tsena o ka thoma kgwebo ya mohuta mang wa ba kgopela le tšona gore ba fe di-creative ideas ba tla go fa these creative ideas and then wa kgona go bona gore okay um mo diponong tša ka um ge ba mpontšha mo ditorong ke bone ke na le business e itseng mohlomongwe o bone o rekiša diaparo akere ee um jwalo le jwalo. Hoba mohlomongwe this thing e no tla go wena ka ka ka intuition gote o na badimo bale ba o bolella yona ka intuition ya tla go wena gantši le gantši goba ba tlile through the thoughts ba tlile ke ka mokgo ba tlileng ka gona o kore mo monagano wa gago o ithwela gore eish wa tseba re keng tsa mo store ka diaparo o rekiše tsa mo dira one two three o dire one two three jwalo le jwalo e tla gantši le gantši. Then go ra gore ke ntho e ba e nyakang wa e wa wa wa wa e rapediša pele wa botša gore ke bone ntho e le so so ge ele gore ke yona le rata gore ke e dire ke kgopela le ntišeng ka thapelo ke be le faith ke be le maatla ke e dire and then go yo dira manifestation okay o tlo go thuša gore ntho e le ya lego yo e thoma and then e be very successful akere. And then o gopole gore o ke manifestation fela o no attractor tšhelete dilo tše botse ka gare ga bophelo, ge e le gore already o na le business and then go bohlokwa gore le o ka dira this one but business ya gago maker sure e thegiwe e be strong akere meleko ke e mentši ka mo ntle ka mo ke. Number two o maker sure gore o be le dipheko tša business akere. pheko tša business di tlo dira gore e wa tracte dilo tše dibotse ka gare ga bophelo a kere wena o tlo checka gore na o nyako thušiwa kae o nyako thušega jwang a kere ee and then go na batho ba e le gore um okay um motho wa tshwana le nna ke šomiša di-traditional herbs ke šomiša di-natural herbs for dilo tše ke di dirago so a ke šomiše anything e le gore ya mana le like dilo tša diphoofolo ka mogare um dilo tša dilo tša batho ka mogare go thwala eng ga ke šome ka dilo tšeo ke bereka ka di natural things ka gore le nna ga ke di šomiše dilo tšeo. Nka se fe batho dilo tše e le gore ga ke di šomiše, ke fa batho dilo tše e le gore ke a tseba gore le nna ke a di šomiša and-e ke a tseba gore ke dilo tše e leng gore kore ga o dire sebe go di dira dilo tšeo. And-e ebile o ka se kry-e di consequences tša yona, ditlamorago tša yona di ka se be tše e le gore wena le family ya gago ke o ka re like le rekisitše disolo tša lena or-e le rekile bohumi aa ga ke bereke ka dilo tšeo. So le wena o tlo no kgetha gore na wena o nyaka dilo tša mohuta mang akere ga o nyaka go thwala and then gona batho ba go thwadiša but o checke pele o ba botšiše pele gore na ditlamorago tša go thwala ke eng ba tla go botša tšona o kore na o tla kgona go di emela na. Mara go se nyake ka dilo tša go thwala o sa nyake dilo tše e le gore wa tseba di tlo go imela tša imela le your coming generation ka gore ntho e le ga e affect wena fela e tlo affect-a the coming generation wena o tla huma bona ba ka se hume and-e bona ke bona ba tla šalang ba sokola ba sokotšwa ke dilo tšela o thwetšeng ka tšona. akere so ke dilo tše dingwe tše le gore le tshwantšhe le le tsebe pele motho a se ka kitimela a re ke nyaka one two three o kgwetše e le gore ke dilo tša go thwala go nyaka dilo nyaka dilo tše le gore ke di-natural things e ka no ba natural oils natural herbs jwalo le jwalo traditional oils traditional herbs jwalo le jwalo tšeo tsa gore ka mo gare ka mo gare ga tšona ka mo ke ke dilo tša tša go tlhweka ga di amane felo le bobe and ebile di ka se go tlišetše di-negative energies that is why ke šomiša thapelo pele before ke thoma this thing because ke a tseba dilo tša ka tše ke di šomišago ga di na dilo tše dimpe ka mo gare. okay jwale um ke tšona dilo tše ke nago le tšona and then ke thoma ka step number one step number one sa ka ke rapetše ke boletše le eh, mangwele ya ka seprofeto ke boletše le badimo ba ka akere and then now yone ke thoma step sa mathomo jwale ke tlo tša mane oil ya ka ka ke tlo tša ka yona ka ke tlotša ka yona mo matsogong a ka mane oil e ka se dira gore o hume mara ya attracta dilo tse dibotse ka ra bophelo o ka kgotsa o šomiša mane oil mara kgotsa le gore tšhelete a e be gona then go ra gorena ntho ngwe le gore ga o e dire gabotse wena o expecta magic and ebile ga ona faith ke bothata goba o šomiša mane oil but at the end of the day wena mo mmeleng wa gago a se wena motho le go fela o dira di-cleansing tseba gore ntho e gore e šome hundred percent o tshwanetse o be motho e le gore o dira le cleansing ya gago o ba gabotse mo mmeleng wa gago o dira cleansing o tloša meleko ka mokana ga yona di-negative energy ka moka tsona wa di tloša o tloša o kgatha di spare le tše ba go diretšeng tšona jwalo le jwalo wa di kgatha wa tseba gore for the whole year I'm protected for the whole year a gona motho a tla mphošang ka meleko for the whole year a gona motho a ka a ka cause-ang any blockage ka gare ga ditšhelete tša ka ka gare ga di-blessings tša ka tše di tšwago go Modimo tše tšwago go badimo ba ba ka and-e wa tšwela pele ka go rapela ka mehla wa tšwela pele ka go bolela le mangwele a gago le badimo ba gago. gore ba kgone go tlišetša kganya ba be kgaufsi le wena ba kgone go fa di-blessings. O ka hwetša o dirile cleansing, o hwetša o šomišitše money oil ya gago mara o sa rapele, o sa bolele mangwele a gago then gona ga gona ntho e o e dirago, ga gona ntho e o e dirago ka gore badimo ba batla go furalela, mangwele a gago a batla go furalela le Modimo o tla ba kgole le wena ka gore wena ga o bolele le yena. Okay, a re thome ka first step. Eish ntho e na le go mfiša tjo mmawee. e na le go mfiša then ke ke moši wa gona o ke go ka o tšhela mo letsogong wa fiša and ebile o tla fiša le lešela la ka eish ke no e beya mo ka baka la video. Okay sa mathomo ke tlo cleanser ditšhelete tša ka tše ke di tshwerego ke sa ntše ke di cleanse ka moši o ke sticks se ke se tshwereng se ke sa tšhelete. mane ke sa ditšhelete ene ebile se a cleansa se purifier tšhelete o ka kgotsa gore tšhelete e le gore o e tshwere um e tswa letsogong la motho e le gore motho ona o e berekile pele a nagana gore o tla go blocka then wa e cleansa then wa tswa gore o tlisitše meleko ele ka mokana ga yona ye ke ancestor oil e ka se be le meleko mare ka baka la gore mo re dirakang gona kgotsa e le gore Ee, le yona e tshwerwe ke batho ba bantši, matsogo a mantši. Ba bangwe motho a se leke mara o na le di-negative energy tše dintšhi ka bophelo ba gage, then di tla affecta yona ancestor or ancestor money ya ka. Le before ke ba ke fa ancestor money, di-ancestors tša ka ke ba fa tšhelete ke maker sure gore ke e cleanser pele ke se ka ba fa tšhelete nago le meleko. Tše nka se di cleanse tšona ka bo tšona di-pure ke letswai, The reason why ke šomiša letswai, letswai le letswai le attractor tšhelete, letswai ke lehumo and ebile letswai le king le tla dira gore tšhelete e tsena ka mo gare ga wallet ge e le gore o na le meleko, meleko e sepele okay. And then rice, rice ka bo seyona e attractor lehumo e attractor tšhelete, di-money herbs le tšona di attractor tšhelete ka gare ga bophelo ba gago and then. Ke tlo tšwela pele yanong ke ya go cleansa le yona wallet ya ka ke ntšhitše dilo tše ntši di ka mo gare go no šala tšona dikgathišana tše tša go se re selo ke e clean-ile ke le bitša ka re wallet e na le five years ke na le yona and then ke tlo cleansa ka mogare ga wallet ya ka ke tloša di energy ka moka tša last year gore ge ke ya lokela di money oil tša ka e bane wallet ya ka e bane e gabotse e bane a gona meleko e bane a gona any negative energies ka ra wallet ya ka ga

and then I'm done jwana akere. So ge ke ke cleansitše jwalo and then ke swantše ke ke bolele an affirmation. Affirmation ke mantšu a e leng gore a positive, mantšu a e leng gore a tliša dilo tše dibotse tše di positive ka gare ga bophelo bja gago. And then affirmation ke mantšu a e leng gore o tlo hwetša o ka bolela lentšu le le tee fela go ba no ba a sort of a sentence and then e le gore o tlo e bolela kgafetša kgafetša gantši gantši o ka e bolela three times, o ka e bolela seven times, eight times jwalo jwalo go tšwa go wena. akere ee so nna affirmation ya ka ye ke tlago e šomiša lehono ke ya gore tšhelete e tla go nna, tšhelete ya nrata, tšhelete go nna ke bophelo. Ke mantšu a ke tlo a šomišang, tšhelete e tla go nna, tšhelete ya nrata, Tšhelete go nna ke bophelo. Why ke re ke bophelo? Without tšhelete ga ona ntho e tlago e dira. Ga se gore ke a e rata tšhelete akere but without tšhelete ga ona ntho e tlago e dira. O nyaka go patela metsi, o nyaka go reka metlagase, bana ba nyaka go ja le wena o nyaka go tšwela pele ka tša bophelo. Bana ba nyaka go tsena dikolo. Without tšhelete you are nothing, o ka se je o tla bolaya ke tlala. O tla looser ntlo wa nna kua strateng. So that is why tšhelete e nyakega. Tšhelete ra tshwanela go e rata mare tshwanetse re be le mokgwa wa gore re attract-e e tle ka gare ga bophelo ba rena. okay mara ka nako engwe ba re ge ka the law of attraction ba re gore e tle mo wena o santse o e rate o tlo e rata in a good way not ka tsela ela ya gore o ka bolaya motho for yona goba o ka utswetša motho for yona o e rata ka tsela ele ela o ipotsang gore ke tla e berekela nna ya tla go nna and ge e tlile go nna ke tla e šomiša gabotse. ke tsela ya go bontšha gore wa e rata go sa e rate o ka se šomiša gabotse ya tsena ya ya phatlalala a o tsolo na o dirileng ka yona a o kgonne go save okay ke thoma ka ancestor um money ya ka ka e tšea ke tlo e lokela ka mo ka mo e leng gore ka mehla a ke lokele tšhelete tše dingwe e tla dula yana ka mo e dula e tee for ngwaga ka moka ka rona gantšhi ntho e ke e dira ke tlo e dira for ngwaga ka moka okay še ke loketše ga se dula gabotse e re ke lokele gabotse okay ke feditše ka ancestor money e re ke bje mo sebogetše le kgone go e bona this one a e dule mo ke tša fifty rand ya ka jwale fifty rand e leng ka tlhoka tšhelete ya ga ke tše yona ya tsena ka moke nka no di beya same um compartment di le together goba nka no di divide ye nngwe ya dula ka moke ga ke feditše jwale and then yone ke lata yela ke mixitše le gopela gore um eh, khweni tšela ke di mixitše ka mo khileng le mixed oil ka wa rice le letswai le di-herbs and then ke tlo di tšhela ka moke ka ra plastic yaka nka se di tšhele ka moka ke tlo ne tšhela few gore se ka kgotee tše dikotokoto bile di senya zip ya ya wallet ya i think di shapo ke tsona ke di tšhetše then ke tša ditšhela then ke tlo e tswalela ka make sure ke e tswaletša gabotse gore e seke ya ya tšhologela ka mara wallet ya dira matšhila ka fetša ka e repa so ke bo ke ke ke le file kudu okay ka fetša ka e phuthela so gore e dula gabotse gomme le yena ke tlo inyakela mo nka e bjang gona ka nako e ntšhi ke rata o ilokela ka moke mara go tseba gore o rata bja tšhelete ga e tshwenye tšhelete e dutse ka matheko yona e dutse mo then wa fetša wa tswalela wallet ya gago ntle ka mokgono ka one ke feditše ke tlo ba ke ntse ke tswela pele ka affirmation ele yaka mantswe la ka le a le a o bitša dilo tše di botse ka ra bophelo a le ke ya šomišang for manifestation tšhelete e tla go nna ke bitša tšhelete e tla ka ra bophelo ba ka, tšhelete ya nrata, tšhelete go nna ke bophelo. Nka e dira three times and then ge ke fetša ke tlo re a go be jwalo. Aga, so ge ke rile a go be jwalo then ka mokgona o ra gore ke feditše ke tša wallet ya ka ke lokela ka gare ga beke and then ke tlo tima dilo ka moka na ga tšona mo key goba nka no re before ke tima ka leboga mangwele a ka Ka leboga badimo ba ka, ka leboga le Molena Modimo. Ke thoma ka Modimo, gwa tla mangelo, gwa tla badimo ba ka, ka ba leboga ka process ye ka mokgwa e sepetšeng ka gona. Ge ke fetša go ba leboga then ke then ke ke ke ke dia affirmation ya mafelelo ya go bontšha gore manifestation wa ka o sepetša gabotse and ebile manifestation wa ka o ile go diragala. Ga ke sa re tšhelete e tla go nna then ke tlo bolela ka re tšhelete e tlile go nna, tšhelete e tlile go nna. tšhelete ke a e leboga and then se go ra ka mokgone ke feditše then ka mokgono ke ona tsela ya go attracta tšhelete ka bophelo ba gore tlo dira videos gale last e ke e dirile ya go manifesta tšhelete then ke tlo e dira gape this year and then i think nka e dira bekene goba next week and then ke nyaka gore re dire le um one year resolutions ke le bontšho na resolutions tša lena le ka dingwala jwang and then ke le botša na resolution di nyaka eng e leng e leng gore di kgone go ba successful ke a leboga baka gešo ke leboga nako ya lena ke leboga lerato la lena ke leboga tlhompho ya lena ke leboga everything ye le mphileng yona ngwaga o feta re thoma video tša rena go fitlhela gane jalo ke a le leboga Ene ebile ke lla ka letšalo tše dibotse ka ngwaga wa 2023 modimo a be le lena a le dire ka go loka mahlatse matlhono di tle go lena ka nako tše tšohle le mangwele a lena a semoya le badimo ba lena mokana wa bona ba le fe dimpho tše ba le tshepišitšeng tšona ka mokana ga tšona ba ntse ba tšwela pele ba le protector ka ra meleko ka moka ba le tlišitša kganya dimpho dilo tše dibotse ka ra bophelo a go be jalo ke a leboga thokoza